Giryan seyro, giryan evîndarê helbesta sivik a, helbesta klasîk û ya azad. Giryan li ser mirovatiyê bi giştî dinivisê û bi taybet rexneyan dike û car caran li ser evîniyê jî dibêje. Helbestên wî ji temenî wî meztir in, bi taybet dema ku li ser nexweşiyên civakî û mirovahî disekinê, ji bo wê yekê, Gelek caran helbestê xwe diveşêra yan jî wa binax dika. Dem baş em ê di xeleka xwe ya şeşemîn de ji programê Helbestê bi kurdî digel we bin. Ez yê di nav xewnên xwe de kûr û dûr bê binî çûme, di deryaya bîranînan de serê xwe ez noq bûme, çep û rastê min ji hev winda, piç piç ji hev bela bûme, ji şanên hin giv ez bixwim, tama hin giv ya ziqûme. Ey dema bê bext û xiniz laşê min tev te dagir kir, diqi rika min de demê jehr û ziqûm tev vala kir, ne bes bû ku bê welat bûm, bi serdeyar jî ji min bir, tişta gawir ra nekirî te gawirê tev bi min kir. Li ser singên ya ra bedew Xwedê zanê çi dest digerin li wan şan û deqên direj çi tilî ka digin dirin tev jîngeh û çî menên geş çi çepelî ji min birin pêjn û hestê min zuha bûn tev şewitîn tev demirin. Bila dilê te rehet be bêhna xwel min te fereh kir. Di tenişta hek birînê sed birîn te dîse vekir, te pişta min tene şikand, bela xwe ji min teve nekir, bi kuştina her xewnekê qete goş te ji leşê min kir. Çi bêdeng bim, çi bi deng bim, her tu demê heman demî, ber bi arê cehnemê ve, tu zincîra tep elemî, ji ava heyatê vexwim, Bi min demê tu elqemî xweşî carek mişta divê wek hecî bim tu zemzemî ji wilo pê ve dema xiniz çîyî din jî tu yê bikî bi ser her fer manek xwe de tu yê çawa bipiş şikî volqana di ko pê çîyê bi ser min de dê herikî qey min bavê te kuştiya wer li min bi qehr û rikî. How dikarim êdî demê hin didim ez ala sipî komek hestî bi ser hev de wek piyan de şikestin pî çend bi kolim her î tehta bi raste têm tu li çepî jîna me şano geriya lîstik vanim tu xweş tepî. Çi li jêr bim çi li jor her tu demê heman demî ber bi arê cehnem mêva Tu zincîra tev elemî. Bi vî rengî helbestvan hewl dida ku dird û miradên xwe bîne ziman. Derdên mirovatî, civakî û evînî û xweş diyar dibe dema ku ew dixwazê wan bi bêdewletiyê ve girêdê, ji ecnebîtiya wî Ango dema ku bê nasnama ta bi dawîtirîn koçberî li Ewropa, dema ku dibêje li Auslander bû me mêvan. Giriyan têra xwe êş gotin û ew bi ser ket dema ku çareserî Sparta ewlehiyê. Cîhana fereh û mezin di çavan de her piçûk e, bayê te yê her gav reş e, ba bîsok û toz û pûk e, di nav xewn û hêviyan de şensê min pû çû çirûk e, li ber tik tik a saetê, daweta min her bê bûk e. Weyla li min, weyla ez o, bi ku derê de tu direvê, piştî rojê tu bin pê kir, xwe avêtî bextê şevê, çiya te qet ji min kirin, li pey mirin nê dik kevê, gundê çola ser te xwendî, şiyar li ber tava heyvê. Tew carê bi dê û bav bûm lê nihakê ez sê wî me, qetek wela dê min hebû lê nihakê tim rê wî me, carê xemek yan di do bûn lê nihakê heval cê wî me, tim di xefka xet daran de nêçîr alepê wê û wî me. Piştî ku ez ecnebî bûm, di welatê xwe de biyan bê nasname û bê nifûz kesî ez ne dîtim însan, koçber bûm ez careke din bûm Sûriyalî, bûm Sûriyekan ji wir jî min dîse koç kir li Oslender bûme mêvan. Ev tevçim ku ku ez kurd im, bê welat û bê dewlet im, leyh stika şerq û xerbê me, parçebûyî ji hevqet im, Ji qewmê ku ndû kewê me ser germim ez pişt seqetim bi qamçiyan li xwe didim bi nifiran bi xwe ketim. Çimku kurdê Sûriyê me ji Efrîna birîndarim ji Qamişloka bê xwedî tim nêçîra gurê harim çimku ez ji Hesekê me şikefta xewa keftarim ji Kobana dil bixwînim dina kavil de biarim. Çî din jî heye demê Westiya pil ji nivîsê, çar ji girî, dil ji êşa, carek tu qey nabihîsê, heya kengî tu yê min bikujî, bi aqilê min bilîzê, tu yê hene kê xwe bi min kî, hey dirûyê, hey iblîsê. Bila xwe ji min veke êdî, bi xwe dê ez pir westiyan, hew dikarim hilbigirim, Di jinî vî ve ez şikiyam, parsekê bê war û bê cih li dinyayê rût geriyam, têra xwe te ez giryandim û têra te ez giriyam. Wekî din, tiştên din, xewn û omîdên din jiyana mayî, Ya çoyî bi helbestekê nayê derbirîn lê helbest helbesta ji dil e. Ya rasteqîn dimîne dermanekî pîroz ji derdên bêderman re û mafekî rewa ji serhildana mirov re dijî tehlî û reşatiyê çi tehliya xwîna mirov e û çi jî ya serpêhatiyan, çi reşatiya dilê mirov e û çi jî ya qederê. Me îro xeleka xwe bi dawî kir û dem baş.